بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان هاوڕیان و خۆشەویستانی بەڕێز بەخێر بن بە یەکێ تر لە وانەکانی فێربوونی زمان بۆ فێربوون هەر زمانێک دەبێ وشەی زۆر بزانین کێشەکە ئەوەیە کە وشەکان لەبەر دەکەین دوای ماوەیەک لەبیرمان دەچێتەوە چی بکەین؟ ئەگەر گەرەکتانە بزانن حەتمەن سابسکرایبی کاناڵەکمان بکەن لایکی بکەن ئێمە ڕۆژانە وێدیۆی نوێتان بۆ دائەنین کە بتوانن ئەو زمانە بە زووترین کات فێربن دەی باشە بەلەوە دەست پێ بکەین بەم بە پرسیار و وڵامەکان ئەوەتان پێ دەڵێم کە لە سەری ئەم کلیپە و دەتوانن ئەو کلیپە بوینن کە هەندێ پرساریان کردبوو وڵاممان داووە دەتوانن لەو کلیپە سەیری بکەن دەی باشە من چۆن وشەکان لەبەر کام لەبیرم نەچێتەوە دەبێ ئەم شتانە کە پێت دەڵێم بە جێگەی بێنە کە وشەکان ئتر لە بیرت ناچێتەوە هەر وشەیک و دی بە جوانی سەیری بکە بزانە بریتیە لە چەند بەش یا یەک بەشە یا دوو بەشە یا سێ بەش ئەگەر بتوانی وشەکان سەیریان بکەیت و بزانی چەند بەشە دەتوانیت ئەو وشە لە بیرو ناچێتەو ناو مێشکدا دەمێنێتەو مەسەڵەن ئێمە ئەڵێن گوڵاو گۆڵ ئاو ئەمە دوو وشەیە وانە لە کوردی دێ لە تەواو زمانەکانی شتێ وامانە هەیە حتمما سەیری بەشەکانی بکەن باشە هەندێک کەس تێن وشەکە لەبەر دەکەن دوای ماوەیەک لە بیریان دەچێتەوە ئتر کاری تر ناکەن ئەم هەڵە مەکەن ئەگەر وشەیکتان لەبەر کرد دەبێ حەتمەن لە ناو کاغەزێکا بینوسن ماناکەی بۆ خۆتان بنوسن با شتێکتان بێ بیخەنە بە خەڵتان ڕۆژانە سەیری بکەن بزان ئەو وشە دەزانن یانا دەست بخە سەر ماناکەی لە خۆت پرسیار کە ئەمە مەعنای دەبێتە چی؟ ئەگەر زانیت زۆر باشە ئەگەر نەوزانیت هەرچی ڕۆژە سەیری ئەو وشانە بکە کە نووسیتە باشە دەی زۆر باشە کاری تر ئەوەیە کە ئەو وشە ئەگەر فێر بوویت پیوە ناو ڕاستەیەک بە جوانی سەیری بکە سیر و کرد زۆر باشە ئیستا ئەو ڕستانە کە فێر بوویتە ئەو شانەکە فێر بوویتە بیوە لەگەڵ کەسێکیچە ئەو وشە بەکار بێنە قسەی پێ بکە بیتێرە سەری زوبانت با فێر بیت جا شتێکتان پێ بڵێم هەندێک کەس پێیان وایە کە هەر وشەیک مەعنایکی هەیە نە وا نیە وشەمان هەیە چەندانە مەعنای هەیە هەر وشەیک لە ڕەستەکەی خۆیا مەعناکەی دەگۆڕێت بۆ نمونە ئێمە دەڵێن بەهارە، بەهارە، بهاڕا، بیهاڕا. ئەمە یانی چی؟ بەهارە ناوە. بەهارە، ها، فەسڵی بەهارە. بهاڕا، هاڕا، ها، هەندێک کەس دێن گەنمەکەنە ناو هاڕە و ئەویش وردی دەکەن گەنمەکە. بهاڕا، بیهاڕا، وردی بکە.